sitombozoti chii chaitika apo nyaya yandandinaye panapa nokukata vedwee kuitawo here ko nditata kutopa mutongo shaa ndobva yadzima satani wacho ngoti bwa itai quick, quick sharing apo tiite basa tipedze tipese nyaya vakomana Hey. Hmm? Amino yakata osewo veduwe. Maswera sei? Kuri sei team? Ah, ndatozongotanga imweni. patati patata chaiye taura akita patati patata zvakaoma muri sei e tagumira pakuti akaiwana kupi mari yekubvisa mimba ndo patichatangira ipapo ndo patichatangira ipapo ndipo tichatangira ipapo ah, ndipo tichatangira ipapo hei okay let's just finish this vamwe vatarasikirwa navo vachazongouya vozvionerawo i'm sorry about that guys all right i'm sorry about that ngati mufonere maybe anogona ngaine zvimwe foni yangu yanga yazongodzimawo hmm? thank you sadza neguru eh, mwana wanzvadzi I'm sorry. I mean, oh, Shangita, oh, phone yangu wangu do na network when I'm sorry about that. All right, all right, uh, no problem. okay eh, ugadzike futi foni yako zvakanaka eh, thank you sadza neguru une masters okay kune vachangotibata kune vanyuwani eh, gadzika foni yako zvakanaka uite zvainge yakaita pekutanga zviya shamwari ya patine kakudzvova kaari kuita kunge iri paox kana kuti chiovha mm. inenge yaright oright Dana, Oh, thank you. Eh, kune vachangotibata tina babawo vari pano vari kunetseka eh, vari kushungurudzika nenhau yokuti eh, ah, iri kudzvova futi ka hamene nekakudzvova kairi kuita patai let's hope kuti zvichaita po eh, saka okay eh, tina baba vatinawo pano vaitawo dambudziko rekuti e, vakamitisa vasikana vaviri vaidanana nevasikana vaviri vachidanana nevasikana vaviri kudaro ah, shamari gadzika foni imire zvakanaka eh, iri kuti hwaa ya inenge iri bho let's hope icharamba yakadero saka zvadaro chiri kundishungurudza munoziva ndambotonga nyaya dzakawanda pano but iyi inenge ichada kundinetsa e, saka zvadaro manje e, umwe e, mukadzi wokutanga wemimba wacho e, ndokubva avatizira avatizira kudaro uyo wechimimba number two akati ini zvawatizirwa kudai ini handichakutiziri e, ndotombomira ndoona kuti zvinofamba sei uyu wacho waanga amutizira wacho wekutanga wacho ndokubva azobvisa pamuviri paya but vachiri vose saka papa nemubvunzo wangu ndepokuti manje uyu mimba akaibvisirei chaizvo chaizvo iwewe unofanira kunge uchiziva chokwadiwe
ah, ah, chinhu chakaita kuti abvise mimba ini handingachizivi iye ndiye anotochiziva but semafungiro angu ini nematauriro ake ini aanoita ekuti anoda kutsvaga murume muhombe kwaari sezvo ini tiri wesame age naye ndinofunga sekuti ndozvaakabvisira mimba saka mari kundobvisa mimba akaiwana kupi asina kupuwa asina kupuwa permission nababa
chinoitika ndechekuti semaitiro andakanga ndadzidziswa inonana sekuru vangu ambodzidziswa nana sekuru kuti mukadzi unomupa mari yekuti ambonoshandisa vachinotenga zvaanenge ada kutenga mumba ndinotambira mari paweekin yes
ndaimupa almost 200 isine nekuti

conditioner akaita
eh, akaita eh, two weeks achiitwa izvo zvekuti haarukwi musoro anongoblowa musoro achigezwa musoro akaita two weeks achiita izvozvo mhm. for those two weeks inini hazvina hazvina kundimisa kuti ndiite as usual zvananga nangu muchaidza kuti ndoiti mm. ndaingomupa mari because sometimes ndine chiexpect because sekunzwa unakaita navakuru kuti ukapawo mukadzi mari sometimes mukadzi anenge da kukusurprise aida kutengera something and for sure aiitawo zvinhu izvo zvaachimotengera icho ipapo thank you for bringing that kahembe kana kachi ndotofara kuti anditengerawo something imari yane ndichimupa ini ndozoona achitinga so i think pamari yayo yandaimupa iye handizivi kuti airukwa mari handina kumbovera ndaenda naye kumayasa pasalon zvaanayo saka i think pamari iyo ndopaakatora mari yaakawana bcause maresis acho i think it was eight hundred mm. ndo mari yakachajwa yakabhadhara kumanigeria kuti apiwe mapirisi ndo receipt yandakaona eight hundred
you know what you know what mm. eh, chandatofarira pauri ndechekuti uri munhu anoziva unhu uri munhu ari mutsika namagariro zvekwadi eh, kune vamwe varume vasingazivi kuti mukadzi unopiwa pocket money eh, ini ndakatozviudzwawo nevakuru varume vazhinji avazivi so why am i mentioning this now ndiri kutoti chidzidzo kune vamwe varume vari pano mukadzi unofanira kupiwa poketi chii mani ichokwadi that was right and uh, ukatasa mari yawaitomupa haisiri yokuti ndeye kutenga chikafu ka saka 200 its a lot ah. pakuti 200 200 thats almost 800 pamwedzi isiri yechikafu yepocket money saka mari iyoyo yakanakira pakuti chii inozo hanzi 200 dollars aiwa 200 ichu 200 rands handiti 200 rands eh, mari iyoyo yakanakira pakuti kana achidawo kuzokusepuraiza vo iwewe sababawo zvinobudawo handiti mm, mm. right so what's the way forward what are you thinking of doing now toita session ini chinhu chandiri kufunga inini final thought yandandanaya ndeyekuti ndichibuda murelationship but dambudziko riripo pakubuda apa nderekuti ndomuudza here kuti ndakuenda or ndongoti ndabuda mumba ndichienda kubasa handidzoki kumba bcause hazvindirwadzi kuti ndisiye zvinhu zvandani nazvo bcause ndiri kuda kutenga zvimwe zvinhu ndositata new life and uh, I'm thinking kutaurana zvangu neuya ane pamuviri pangu ndichengete mwana wangu mhm. asina kubviswa mhm. so I'm thinking kuti ndite move on neuya achiri nepamuviri pangu kuti ndichisiyana naye sezvo ane mamwe mamissions asi masiyiro ndiwo akundinetsa kuti ndongobuda here mumba ndichienda or ndosiya ndaudza munhu kuti ah, umwe wangu ndakubuda nezvakati nezvakati bcause chinoitika handizivi handikwanisi ku handikwanisi kuita kunge ndinoitira munhu utsinye mm. ndizvo handisingakwanisi chinondinezii kuti haaendi kubasa mm. hmm. saka ndomuudza here in time kuti sha mwedzi paunopera handisi kukwanisa kuti tigare tese

mm. sisi vake mm. but aigara nasisi vake vavo aienda kubasa ndainzwa zvinge aishanda madays mm.
but uyu musikana iyu wawakazo uyu musikana uyu akazokutizira uyu anozviziva here kuti kune umwe musikana ane pamuviri
hazvizivi eish ya ya ya ya zvaazvizivi ya ya and eh, ei zvaazvizivi ndandambobvira ndamuudza nyaya iyoyo okay saka kureva futi kuti ukada kumuti i- hauchamudi anotora property yako yose futi

sterek sterek according to life yandiri kurarama hazvizvi zvinhu zvingandirwadze i prefer kusacrifice kuti ndilose zvinhu izvozvo than kuti ndive nazvo but ndichirarama life so painful ichokwadi motikari maybe anogona kuti akuda motikari ndanzwa sokuti ndeyenyu here motikari yamami kufamba nayo
motikari hakwanzi kuti anoida kuzi ndeyekubasa okay haisi yako
handina motikari alright eish alright shamari eh, saka okay what do you want from me uda ndikubatsire sei ah, oh, what advice do you want from me
ndoda advice yo mashoko anenge amuudzi ekuti iye anomuitisa easy kuaccept okay right thank you very much mwana wanzvadzi wauya kuna tete vako tete nenyaya yako inosiririsa zvikuru e, chandiri kuona apa e, I, I, i don't want to aindis e, gadzika foni yako zvakanenge yakutanga kuzhohozhera futi i don't want to okay e, andi andidi kukublema

during pamazuva edu youthful days mazuva edu ekukura those are the most precious important phases of life saka ukatadza kumeka madecision panguva iyoyo yaunenge uchiti 2021 22 23 24 wamama uri kuona saka uri kuona manje kuti Eh, and also one other thing chaunofanira kuziva ndechekuti in life what you give is what you get eh, chinondishamisa ndechekuti iwewe uri munhu uri kuti eh, wakadzidziswa tsika namagariro vana sekuru vakati mukadzi anopiwa mari plus iwe uri munhu asingagoni asingagoni kuitira umwe unhu utsinye do you understand i want you to understand this eh, mwana wanzvadzi yangu kana ukadzvara marwadzo muvanhu marwadzo achauya kwauri

yes saka uri kuona manje pari kubva nyaya yangu yokuti already iwe wakamitisa vanhu vaviri pati to me it sounds very normal you give me an impression yekuti you don't understand the pain of this what these people are going through iwewe manje ka ungori munhu ari worried about what you think is right for you ndodambudziko semwana mukomana semwana wangu ndo dambudziko rauri kusangana naro muupenyu kuti unofunga kuti being 25 and you are a youth uri nemotikari yekubasa you've got a double plate stove and a fridge and a bed everything must be your way everything must be good for you ava zvevasikana vaviri ava

uzwa ndozvinhu zvaunofanira kunge uchichitarisa going forward these are the things that you must start now to look at and change your mind zvakafanana nokuti mukukura kwako andizivi wakaenda kuchikoro

simple eh wakaenda ku level ukati form 1 form 6 not kuti form 5 form 6 saka zvazvinoita ndezvekudai o mwana wanzvadzi yangu form 6 yako i think ndeye kumama because ah, ndikutoratidza kuti eh, somewhere somehow mupfungwa mako mukamu kachidofo unoza i think I, I, i don't mean to to to to unoza vanhu vaya vakakurira wakakurira kupiwe kumusha here kati kutown wakurira kumusha kati kutown
ndakurira kutown i doubt very much because aripo vamwe haive nyangwe mutown futi munhu anogona kugara mutown asi ane chimusha musha futi thats it infact chimusha chiri mumusoro infact chimusha chiri mumusoro town iri mumusoro muri vanhu vaya vaya vokuti like for an example eh, inini personally speaking baba wangu was a businessman vachutsi he had shops andivhunduki mari kana even nyangwe ndisina mari andivhunduki because i know how money operates mari inogona kungouya mari inogona kungoya anytime ukasora wa millionaire unogona kungoishayiwa futi andivhunduki mari nemweya wenzvimbo andivhunduki nzvimbo kana kuti this is why you realize i, I can give you an example When I got married to my wife Makumalo, you understand? I, I like to talk about my life so that maybe ungadzidza. My, my, my wife is a South African. Many people think eh, ah, kana uchiroora musouth african maybe it's because eh, unoda kungotamba naye or what but i pushed ndikati makumalo i'm not here for funny i want us to get married and i want you to be my wife saka anditorwi nemweya wenzvimbo uya wekuti nokuti zvinonzi saka vanhu vakafanana nemi ndi vanhu vanoti kana mapinda mutauni mujobheki kana mupretoria mapinda zvimabasa zvemari zvakuwanda kambani ka then you think you can do whatever you want nevana vevanhu ende ende you got money you got the capacity mwari manje ka vanozvidzosa but I, I, I don't, I'm not saying kuti ndoda kukupancha ndoda kuti ndikuratidze kuti how life works uri kuona this is a, and hapana pese neform 6 yako iyoyo yepasi pemuti you don't even know about protection makambodzidzawo here nezveprotection because right now as im speaking to you hautozivi kana status yako
when why didn't you protect eh? okay so why wakamitisa vasikana two kana uchiza protection why, what was the purpose because munhu haumitisi munhu nekusura inzwaka musura haumitisi munhu shamari
chakaitika ndechekuti umwe aiti uyu asina kunditizira uyu ndiye andaiexpecta kuti ndiye andichazoroora uyu akanditizira uyu ainditi anobaiwa majekiseni

kuti sometimes ka yes pane kumwe oike zvine izvi eh, ndinogona kubvunza mumvungwa how do you know kuti mimba mbiri idzi ndedzako oh, yakabviswa yanga ine yakabviswa rini mimba iyi yakabviswa iyi
ndakabviswa kupera kumwedzi iwoyo wati abuda iwoyo takabuda mumwedzi uno tiri muna which one is what this is uh, that was july handiti eh?
muna july iwe wakanga wararana naye rini zvemimba e eh? ndati wakarara naye rini mimba yake wakarara naye rini kuti ibate mwedzi upi
allright saka taakuti may june july kureva kuti mimba yai inofanira kunge ine three months iwe wati yanga ine five months what kind what co hauna kuti five
ah,

ikabuda yakati
positive zvitanda zvingani
alright thank you so mwana wamai tine nyaya dzakawanda dzatiri kutarisa panapa dzokuti unogona kunyeperwa kunzi hey, im trying to open your mind unogona kunzi ndine pamwe iripo pasina mm. number one unogona kunzi ndepako ipo hapasi zvichibva nekusarongeka kwako but zvinodzoka pakuti chii zvinodzoka pakuti kana uchifunga kuti wakangwara in life sometimes atinoona kuti nyaya dzelife idzi dzimwana wamai mwana wayanzvadzi takasvika iriko uri kuzvinzwa chikiribidi chose chatinogona kuita takasvika chiriko saka hazvisi zvekuti wakanyangwara maningi you just have to know kuti unofanira kunge uri munhu ari right ane mapriorities ane mavalues sekuru vako vanokuudza kuti vakakudzisa kuti munhu anopuwa mari kana aroora asi vasingakudzisisi kuzvibata ndisekuru rudzii vavo iwewe unoti uno, uno iwewe haukwanisi kuitira mumwe munhu utsinye iwe already uchiexposa vanhu to pain What kind of a person are you? So I think wadzidza ipapo. Now I'm going to ask you the last question. Between these two, waunoda ndeupi? Zvisiri zvemimba, which one do you love? Sorry? unomudirei what is the difference Why, which one what is the difference between the two because ndoda kuona kuti unodei pane wa wasingagari nayo because I'm trying to help you. I'm here to help you, young man. What do you like about this one awasingagari naye uyu? Chisina uyu. Ah, chimudekutanga ndandira ndechoti mwana mudiki kwandiri. Uh-huh. Chechitunhu ndechekuti chechitunhu ndechekuti

saka munhu anenge ari right usati wagara naye chete what is it chanyanyoshata mukugarisana naye chacho ndechipi eh? chazonyanya kushata chauri kuti munhu ari right ana chii chawazoona chakashata mukugarisana naye ah, chanyanyoshaa ndechekuti chanyanyoshaa ndechekuti iye kuita kwake kwese ndekungoroza kuti haandidi kutaura kwake wanenge achiita nekuita kwake nekuita kwake kwaakaniratidza
unoona the problem yawina nje kuti you don't love yourself eh. mwana wanzvadzi yangu i am trying to help you here you don't love yourself if you love yourself dai waizvida iwewe waiziva kuti chinhu chaunoda chakaita sei right now youare telling me of age unoda you understand zvinhu zvaunotarisa unotarisa age yemunhu unotarisa kuti uyu ane mwana uyu haana zvese zvinhu zvautaura zvazvishandi parudo because munhu anogona kunge aine mwana aine rudo kwauri munhu anogona kunge ari mwana mudiki ari munhu muhombe kwauri asi aine rudo mukatochembedzana iwe uine 30 iye aine 40 mukachembedzana munhu anogona kunge ari kamwana katiki kakakushungurudza kasina mwana chii chaunotarisa parudo kana uchiti ndada munhu unotarisei naiwewe gubvuru ndingati chiko mugubvuru here handisi kuda kuti ndikutuke thank you for this comment hanzi tete you are dealing with a confused man zveshuwa and i'm not going to give up on you i want to help you what do you want in life chimbobvisa ava vaviri ava vazvepregnancy zva chimbonditaurira iwe chimbonditaurira iweyo vasikana ava wakarara navo here iwe

Mm. Bonde riri sei rinonaka here?
Ah, bonde riri bho.
Zvokuti unorova mangani pavaviri avo?
ah, tete. hmm?
Kumusha kwenyu kune munhu wayana akadzi vairi? Kumusha kwedu? Eh. Uh. Ah, variko. sakuda ndezvedzinza chinzwa shamwari yangu eh, we want to Aiwa, kwe- eh? kwe- kwete ini handidi hangu vaviri haa ini vaviri handidi aiwa ano ah, iwe handisi kutomboteerera zvauri kutaura because you don't know what you want you are very confused Eh, at 25 we've got someone who is very confused Eh, behavior yako inoitwa nevanhu vari 21 20 awa ah, kakukuzungaira kakuzungaira wakazungaira ende vanhu vakafanana nemimi kazhinji kacho ndimi vanhu vanozongobatwa nesiki inoziva siki mufana wakambobatwa nesiki here iwe ya ndinokuona mfana unoona mfana swadara iro raunonge uchifamba wakarembedza uchiti ha ndazviita ndazviita mfana wangu rinobuda honye munin'ina uruzvinzwa ndakutokutaurira nerudo eh, ndikukutaurira nerudo munin'ina munin'ina ukafamba nebhande rauri kufamba naro iri eh, marriage ichakujamba uruzvinzwa ndaaiazvee ndati ukafamba neba ne what eh? oh thank you love unoona mukadzi wangu akutondipa vaselini pana panza adedi miromo yaoma hazvishuwa yaoma zvishuwa mfana unofanira kutenga doro iwe une une une mari ipapo unofanira kumbotumira 100 rand paepo cash 100 rand unayo here ndoita plan nani vakadzi vaviri wakusara zvavakukenda asi kana uchishanyira vakadzi vako ipapo ipapo mari inobuda ati unoona vanhu varume vakazungana zvinhu zvine musoro muna munhu ari kukupa life you don't want to give him 100 rand but ike zvine izvi vanhu vanenge vachiti ndemitiswa ndadai unondovhombonora mari pose pairi wakunditaurira zveweekend muri kuzvinzwa venue muri can you hear this ndiri kuti ndipo 100 rand wona ndiri kukuvhura pfungwa dehenya iro riri kuvhurika ndiri kushanda newe kubva pamahiv test ndiri kufamba newe ndikafamba tikapedza tikaita dna newe imari dna kwatete tilda kwaanditiuda dna mari ndakuitira dna for free right now ndaakuvhura musoro wako vaselini yangu iri kupera ike zvino ndiri kutokudzidzisa kuti chinonzi rudo chii mukadzi anokwirwa sei all those things what do you look at kana uchida mukadzi zvese izvozvi zva uh, uh, for free ndikuti ndipe 100 rand wotora zveweekend mumwe mukadzi wako izvi akati mhanya uye kuno unomhanya kudai uchiti but anyway hazvina hazvo problem mwari ndo vanotonga mwari ndo vanoziva chinzwa munin'ina ita so ita so Eh, ndinoda kukupa advantage because handina kuuya pano kukutongesa ndinoda kukupa advice ruzvinzwa mfana advice advice chai chai yeye right inzwa ka ava uyu mukadzi uyu uyu uyu mimba number one uyu haashandiki naye mfana because chokutanga akakutizira andiri kuzinzwa ndokubva abvisa pamuviri achitaura nemanigeria do you know that totaura nemanigeria vachi ngaroi pasi but but chinzwa manje because i message yakatumira mainini futi iri dangerous inogona uh, uh what the mouth thinketh the mouth speaketh what the mouth thinketh the mouth speaketh saka atokuratidza kuti hauna kana future naye but zvawava uchifanira kuita ndezvekudai o chimusira zvose two plate stof tora hembe dzako chete uri kuzvinzwa right tora hembe dzako ndoda kuti utore hembe dzako chete womu ne ne

per week right young man i want you to do this mm. and i want to make sure that you do that because i zvandinenge ndataura ukatadza kuzviita mupfana eh, unofira mahara mm. what you must do iwewe ndezvekudai on oh. on the basis that musikana uyu wakanga wabvuma kugara naye handiti ukati a ah, mukadzi wako handiti akatadza akatadza futi kukukuku ndokubva abvisa pamuviri akakubvunza here haana kukubvunza handiti handiti ndizvo right so in english i know you wakapasa chirungu somewhere somehow you know english he who disappoints okay he who disappoints gives another the right to disappoint ndizvozvo ndikoko but what i want you to do ndiri kuda kuti umupe 3000 runs nyora pasi ndati marii 3000 runs mubhedha eh, wardrop firige womuudza kuti heyo 3000 randi Ndatenda nezvawakandiitira. Handichakwanisi kuenderera mberi newe. Wochionawo yekutamba.
Ndatenda yamashoko anobatika. Eh, ano achazviona, achaziona yekutamba sekutamba sekungoziva kutamba kwaakaita achibvisa pamuviri. achaziva yekutamba sekutaura kwaanoita namainini vake mainini vake vachamubetsera kuita nokuti vanoshandidzana mumashoko nemumabasa erima then wodzoka kumusikana uyu ari kokoko uyu wemimba uyu wechitu wondobhadhara tsvakirai kuno ye 5000 runs kumusha kwake wotora wotora mwana wevanhu wogara naye uchigadzirira pfuma ndatenda what are your last words kana pane zvimwe zvauda kunzwisisa here kuti zvinofanira kufamba sei ah, mashoko enyu ndamanzwisisa chaiko ndamanyatsomabata Mhm.
Mhm. Mhm. Inzwa kamunin'ina. Let me tell you something. Vamwe vanhu vari pano vanogona kufunga kuti haa tiri kutaura zvisina basa. Vanhu vanotoroorana nekuroorwa nekurambwa nenzira idzodzi dzemamistakes. Let me tell you something. Eh, when an opportunity is presented, ukangomamira inokuchedza. Th- This is how many people ukabvunza vanhu vazhinji vakaroorwa. That's how they got married. this is why you realize kuti umwe munhu anodanana nemunhu 10 years umwe munhu wodanana naye one month otoroorwa otomitiswa life presents us with opportunities and some of the opportunities you don't have to take them you have to grab them the first pregnant iyi could not see that akatokanganisa saka ndizvozvo because right now we were at a point of equilibrium yokuchuza kuti ndiyani anofanira kuhwina uyu apiwa mukana amamira aita zvaaita thats it but we will not live here like that we have to show humanity tochimusiyirawo pekutangira achifema never beat a woman when she is down takumusiirawo kamari kekuti anokwanisa kundobhadharawo rend achienda kwamainini anokwanisawo kutengawo dhiringi anokwanisa kutakurawo property orova pasi wochitanga panyuwani neuyu musikana uyu wochiapologiza but whats the game of game plan wochifanira kumuroora then wozvichengetedza mwana wehanzvadzi eh, uchiziva kuti fare fare shwete ukanzwa kangoma koda kupaduka zviya kwane kupaduka unogona mwari vanotida tose god gives us uh, second chances tine mahure ari pano akanga achihura zvisingaiti nhasi uno vari pavarume tine varume vaihura nhasi uno vari pavarume kudzikama kwako ndokuchete kuchakuponesa ndati kudzikama kwako ndokuchaita sei
ukaramba uchiita chamupidigori zvinokuwana chafamba kamwe hachiteyewi but chazofamba kaviri wamuhwezva uyu takutoteya chatova chijairire so be very careful on how you treat life

Kana iye aisingakwanisiwo kumuitira anzi zano pangwa une rako anogona kungondogadzirisawo. Eh, it's unfortunate vamwe vari kusvika vari kubvunza eh, kuti yakabvisirwei mimba mm, mimba hanzi yakabvisirwa kuti aiti iye uyu mukomana uyu eh, indomure mwana mutoko e, saka anoda kutsvaka mumwe murume wekuti aroorane naye nekuti uyu mwana mudiki ndevezera rimwe 25 25 e, saka haa ndevezera rimwe vanogara vachinetsana e, saka ndizvozvo e, munoziva kana futi tinofanira kuziva kuti kana Eh, bere rakuda kudya vana varo chaizvo chaizvo rinotanga kuona vana vavaro sembudzi ava baba ava nedzungu ravo futi vanogona kunge vachitonyepa ivo ava baba vatachitaura navo panapa but eh, zvinototi kudii tinongotochanda nezvatinenge tichitonzwa e, nokuti e, handisi e, kunzwisisa pfungwa dzababa dzoda engine overhaul e, but aiwa kavana vose vanenge vachida kubetserwa todiko totoshanda nezviripo mwana wako kana ariri benzi serabva panapa iri hmm? kana riri dhumukwa serabva pano iri e, worirasha here worirasha here totongoti kana dzatsora nebenzi dzikauya dzichinzi dzamwa totongotenda anditi totongotenda saka tinoshanda nezviripo vabereki tikada kuzotsvaka zvakawanda wanda zvingatinetsa mwana wedu wauya akati ni ndaona kuti uyu wandidai pamimba mbiri ndaakuda uyu zvinototi kudi toti mimba dzacho ama nokunetsa kunoitisa kunonetsa kuitisa munhu mimba ivo vanodzirova mbiri mbiri baba ava ah! zvakaoma zvakaoma so i respect the fact that when people come to us here on our tv they want advices

feel free feel free to do so i'm giving calls vanoda kufona plus 2767185352 even two or three people itai tinzwi two or three people aandifonerei ah, muti tete makanganisa pakati nepakati pakati ndokuti vamwe vanhu vadzidzewo nokuti handidi vanhu vanozongofamba vachiti unotuka vanhu haagoni kutonga chindiudzai inini muridzi wazvo kuti ndigadzirise so uh, let me do this let me give people mukana wakuita sei wokufona plus 27 yes kana pane popa musina kufara kana muchida kuti andoroora mukadzi ane mimba wekutanga uh, the lines are open now the lines are open uh, kana mati tete makanganisa haafani kupiwa mari nokuti ndiye akatanga kukanganisa e, ndizvozvo e, 1853752 e, call tete yes i'm taking calls and i'm serious about this i want to hear from you plus 2767185372 let's do it quickly i want calls you can do whatsapp call you can do direct call all right right there we go

ndokuedha ndokuedha even nyangwe shoko ramwari chairo chairo richiparidzwa vamwe vanhu vanenge vachiti mufundisi vari kutaura zvavakaona nokuti vakandiona ndichifamba ndine imwe motikari vari kuparidza inini pese pese panoparidza muparidzi vamwe havaoni shoko seshoko vanoona sepersonal attack vanoona sespeculation vamwewo vanotoriona seshoko rabva kuna mwari upenyu hwavo huchitochinja eh, no one is willing to calling me which means kana pasina vanhu vari kufona eh, musazoti kana ndabva palive mochitanga kufona kuti tete ndandichichaya kufona usandifonera don't waste my time ndachichaya kufona ndiri palive ndichingo singadi kunzikwa nevanhu haa paya magona wena zvogozipeyiko zvotipei manje izvozvo zvivavo dot one on one inonetsa kumasecond kumseruku inonetsa Call, call, call me. Call me. Tete ndanyara kutya nokuti vanhu vanondiziva ndiri munhu mukuru. Ah, munhu mukuru weikuwe tidzikamira pa. Right, hanzi na Yuan, Yuan Maita, I call you Yuan or Jean or Sean. Ini I can't call Oh, vatanga vatanga ndivo vavandandichireva vave but anomupirei property eh, plus 3000 kutenda here kuti thanks wabvisa mimba yes we call that inzwa we, we call that wakatambisira munhu nguva uchimitisa uye uchiziva kuti haumude westage yes hallo
maswera sei mwana wanzvadzi yangu Taswera maswera sei haina nhambofara tete vamuti ngai ngaaende ka iye paye vamitisa anga asingazive here kuti vachaita nhombo vasikana ava aiwaka akabvisa ka pamuviri uyu ah, akabvisa akabvisa but iye anga asina kuramba here nhumbu kuti uyo azobvisa aiwa anga asina ah vabva vakati anga asina anga asina kubvisa mimba anditi munoona zvandanichireva zviya panotaridzwa shoko pane pamambonzwa kuti nyaya yacho yazokatakata so i don't want to blame people yakatakata nyaya yacho haana kubvisa mimba uyu akazobvisa haana kunzi parambwa akati iye uyu munhu uyu ndoda kutsvaka mumwe munhu mukuru anondiroora according to the victim zvataurwa navictim izvi according to the victim victim iyi kureva baba ava vari kuti uyu mukadzi uyu akataura namainini vake kuti e, mimba iyi ndakuibvisa you understand e, yes alokola changamu changamu Tete muri sei? Tete vangu vari bho kuri sei? Ah, kuri bho tete. Yes, nyaya mainzwa.
Ya, apa nyaya yemukoma vateteka. Mukoma vama secrets ndo achavaurayira ma relationships avo. Mm -hmm. One Musikana uyo uyo wavanga vachigara naye havana kumbobvira vamuudza kuti ndine mumwe munhu ane nhumbu ko kuzoti dai akazouya musikana yaye kana kuti musikana waye dai asina kubvisa nhumbu vasina kuita madhirama esaya musikana waye aizosvika pakusununguka mwana ozouya nemwana vozonetsana futi mhm. mukoma zvese izvo zvaavasi kuzvifunga ichokwadi kozoti uyu avari uyu uyu futi ane nhumbu ari kumba kwavo havana kumuudza pachena kuti ndine munhu vaitomuudza kuti handisani ndakugara nemunhu asi ndiri kutaura naye asi kana vakugara vese hapana zvichangoitika zvichangosvika pakudaro vachanetsana futi mhm.
going forward toita sei toita sei manje tovapa advice yokuti chii nyaya iripo ndeyekuti mukoma ngawangodzidzawo taura chokwadi kana vari murelationship nekuti mwana hafe akambovanzwa mwana achangozobuda aizongotobuda pachena dei kuri kunzi nemusikana uyo wavanga vachigara naye vasina kunetsana zvekuti vakuda kusiyana nokuti aingozosvika pakuzouya nemwana kana kuzosvika pakutobata mameseji vachitaurirana kuti mwana hembe chichii zvozonetsa true Pari pakuti pamamuudza kuti mupe zvinhu mafiriji mari chichi tete zvinoitwa nevashoma varume umwe munhu wamuitira izvo zvaanotokudzinga usina kana nechaunacho kubuda nehembe dzako zvine zvakudhipenda nemwoyo wemunhu wawaitira kuti wamubvisira mwana wake wokupa something chekuti enda hako unotanga upenyu neizvinhu zvandakupa zvee zvakutodhipenda nemwoyo wemunhu inenge iri nyaya yokuti nayewo anoziva kuti ari kukanganisa apa tinotaura kuti chaita kuti ndipe mutongo iwoyo ndechekuti kana if you are wrong wo mukuita kwemunhu you must admit kumitisa munhu eh, uchimunyepera under false pretense uchiita una mumwe mukadzi imhosva iyoyo kana uri munhu anotya mwari andini yeah. eh, whether, whether, whether hako ukazopabvisa but already pane iwewewo wakakanganisawo mukita umu because hausiri pachokwadi so ndonyaya iripo zvino ah, chete zvinonetsa zvemarelationships but hapa kumupa zvinhu ezvo eh, zvakudependa sekutaura kwanga achiti auzozivi munhu ake zvaanofunga matauriro ake anogona kumupa zvinhu ekuti aroratidza kuti munhu anotove munhu asina utsinye wekuti handisida kungomutiza nekuti ashande munhu ane mwoyo wakanaka anoratidza kuti munhu ane moyo zvake but wene musikana uyu zvaanozoita kuti uri mumba memunhu une nhumbu wabvisa nhumbu wakutofonera nevanhu uchiti ndoda munhu mukuru asi pekutanga wakamboita nhumbu kumwana mudii kuiyeye waone zera naye nhasi ndopaazove inyaya yokuti inyaya futi yokuti hona mwana wehanzvadzi yangu it's unfortunate on that on those grounds kuti teisingazivi the real situation on the ground kuti vanhu vari kunetsanirana chii we don't know
ya mukoma vane zvimwe zvavari kuvanza vasi kunyatsotaura nekuti kuti munoti musikana angangobvisa nhumbu from nowe pasina zvimwe zvinhu zvakamboitika and also you must understand kuti uyu musikana uyu akabatirwa foni eh, which means iinformation yaaivanza in relationships people say things ndogona kungonyeya makumalo nevamwe vanhu because ndiri kuda kungoti vanhu ivavo vafare but coming back to makumalo ndichimuda
ya eh, ndizvinoitika but apa haa zvatovapunzira seni kana pane munhu mainini vavo kana vanga vachimufurira kuti bvisa nhumbu dzoka chichi zvazomushatira nhasi mainini vavo vanogona kutomurambira kuti i hameno hakuonai kuti amba chienda kwako unogara kana vaigara vese zvinhu zvazoshata vanhu ndo patinozopembenuka kuti yo zvamaa muchimbotaura zviye zvakuti zvaunodyara muupenyu ungava kana uchidyara kuitira mumwe mutsinye Mwari zvingave zvinononoka hazvo kuzokudzokera but one day zvichangozokuvingawo chete. Amen.
Otherwise zvichangozokuvingawo. Otherwise thank you. Otherwise zviri wrong zvese zvaari kuita mukomana uyu because oh, oh. Eh, uri kunatsa kuona kuti munhu asiri serious nemafeelings evanhu and im glad ndamutaurirawo but wo iye achizotaura kuti ari kuda futi uyu saka hatina zvatingakwanisa kuita ndizochinja izvozvo zvaanoda iye the decision is his iye panonetsa nhasi munoziva kuti problem yamukoma vakuona kuti musikana we ane mwana handichamude handisina mafeelings naye ane mwana nhasi but pese pavaidanana akamumitisa anga asingazviona kuti munhu uyu vane zera rimwe chete ane mwana akanga asingazvioni kuti ako kamwe kachako kamwana kadiki
nhasi ndopaakuzviona nekuti pane zvaakanganisirwa nemusana brizvoti dei nhumbu isina kubviswa ndide vachiwirira naizvezvi saka ndikoko thank you so much kaula komana neproblem oretete maita basa mandipindurawo thank you big one big one mukomana ane big problem thank you so much ladies and gentlemen yu miromo yangu yatochena ndatouneta ehewe ndaneta Hey, vanhu vari kuchema chema havo vanhu vari kuchema chema i think pakutaura kwataita nyaya iyi vanhu vamwe vari kubatikana nenyaya yokuti tete maitirei kuti musikana uyu apuwe zvinhu e, ndazviitira kuti natsa kwawabva kwaunoenda usiku e, yes e, ndazviitira kuti natsa kwawabva kwaunoenda usiku eh, haukuzivi kwauri kuenda mangwana it's, it's kind of like it's not straight forward it's very very very very very mystical ndakazvidzidzisa inini paupenyu kuti kwandinobva kukanda huyo kwaunoenda usiku ukadzidza izvozvo paupenyu we don't know the future wo we don't know where we are going saka zvokuzoramba munhu kumuita chipukanana zvimwe zvacho zvinounza rima muupenyu hwako whether iye ari wrong kana kuti haasiri wrong hakuna bhini rinorasirwa munhu unogona kuzviita zvako but mangwana zvinogona kutarisana newe it can take years it can take months it can take weeks zvidzidzisei kuti kwaunatsa kwawabva kwaunoenda usiku

Yes, hello caller. Hello tete.
Maswera sei mama?
Taswera hedu ma. Maswerawo. Thank you so much mama. Nyaya yatinayo pano mainzwa? Eh,
eh nyaya tainzwa. Ah, ini nangu ndinotenda nemutongo wamaita. Eh, maita kuti mukomana uyu azive kuti zvaari kuita muupenyu umwe zvimudzokera. Eeh panyaya yekuti musikana apuwe zvinhu magona chaizvo sekutaura kwamuri kuita kuti natsa kwaunobva kwaunoenda husiku akasiya aporongera futi musikana uyu zvimwe musi paanoenda uko zvinogona kuzotongonomukanganisa futi achingofunga futi kuti dai ndaa ndakasiya ndakaitira musikana
yes mama oh foni yedu yakukata au come on you understand vanhu vakuru vakutaura i believe zvangu kuti munhu akutaura pamwana mukuru ndinomboteerera nyaya dzevanhu vanenge vachiti akandibata rafu akandisiya ndisina chinhu mwari wandisumudzira hello kola
tete muri sei ndasara masara sei mwana nzvedzi ngisho muchiri palife ndiripo yes ndiripo orit iyi ndanchida kunda ndakateerera zvangu zvazvitagona mukoma inini kuona kwangu ndekwekuti munhu ka zvakafanira kuti ukaenda pabasa une rimwe pawanzi kana uko zvakona uya hauiti nemoyo wako wese unotarisa mamistake akawanda saka indofunga zve kuti pamwe mukoma vane zva havana zvavo zvavataura zvakashata vangotaurawo saidi reuyu chete remusikana kuti azobvisa nhombo azodii yes. unonaso kuti pane zvimwe kuona munhu plus pakutaura munhu pakutukana kuvanika musikana otaura kuti uri mudiki takainza ndoda murume muhombe pakutukana obvious umwe nomwe otongotaura chifinhuka yes. saka mukoma and, and also and also thank you for that and also mamessages aya akaita kundomatsvaga mufoni
Yeah, ndozvandiri kureva kuti munhu kana ane imwe opportunity kuti zvinei zvikaruza ndine pamwe pekutangira anotsvaga mamistake ndo zviri kuitika
saka mukoma ava ndofunga vari kushaya kuti ndiye here chaiye wandakatora uyu and and and vaakubudisa nyaya dzekuti uyu une mwana uyu haana uyu muhombe uyu mudiki can you see that ya saka mukoma vanofanira kutora time yavo um, ndofunga izvezvi vakangofanana munhu uri kuita decision afirwa akaita ipapo ipapo anoita decision iri wrong kana kuti warambwa une stress mukoma ava vari pazvinhu zviviri havasi kuziva kuti ndotora upi no no no inzwa inzwa Mukoma ava to be very honest zvako and I like your point. What is happening is baba ava vari kukombeya like what you are saying. Asi mukukombeya kwavo vari kuona kuti uyu uri nani uyu. Yes. Iyoyo i decision yavatopa mumusoro mavo. But vari kungoda munhu anovaudza kuti yes. But kuti vasiye uyu vasina kumupa mhosva. zviri kuvaremera saka apo kwane mhosva manje uku ya chinhu wani chamofanira kuvaudza chavanofanira kuteerera ndechekuti chinhu chose kana especially munhurume kana munhukadzi akanaka usati wagara nayo ukangogara nayo unowana mamistake izvezvi vari kuona sekuti uyo ane nhumbu uyu ari right nokuti havasati vagara vese saka vacharamba vachingoita masame mistake ndo two sense dzangu dzandina ndichida kungokuonesa iwo ipapo kuti vapatarisa ipapo kuti chinhu chese usati wagara nacho chinenge chiri right thank you so much mwananzvedzi yangu thank you all right ah, people are calling people are calling this is nice thank you guys uh, kana tichifonerana so zvakanakira kuti kana kola achinzwawo e, mumwe musi anenge asina kufarawo nezvandii ndataura but kana achitonzwawo vamwe vanhu vachitaura kudai anofanira zvakakosha zvakakosha kuti azvinzwe izvozvo uh, ladies and gentlemen having said that i'm so feeling hungry

Okay. Zviri kuramba. Zviri kuramba veduwe, zviri kuramba, zviri kuramba, zviri kuramba, zviri kuramba, zviri kuramba. Kuramba chaiko. But anyway, I think patasvika pano pakangonaka hama we, hama dzinodiwa we kuitira kuti Okay, let me take this one. I'm going to take this last call.

handina kukunzwai hanzvadzi
ndati svoni ndaa ndichida kungobvunza kuti ndingaitewo sei kuti jeko ripere ndanzwa nejeko o manzwa nejeko e eh. orit orit izvandichaita eh, mwana wanzvadzi yangu e eh, Eh, what I, what I am going to do eh, ndichakumbira uh, kuti its either ndinogona kungozviita futi inini but imimi chindinyorerai message kuwhatsapp handiti muri zvinzwa muri zvinzwa okay mondinyorera message kuwhatsapp eh, yandichata copy and paste pafacebook then mozoverenga macomments acho handiti oh asikunzwanana because yeah i think that would be the best because i don't think we can we can talk about that right now vari kuti ivo eh, vanzwa nejeko so I, I, what iam going to do is ndichanyora eh, pawall pa tichibva panapo kuti veduwee tete ndanzwawo ndibatsireiwo